Merħba nsellem lit-telespetaturi kollha u nilqagħkom għall-programm ta' Multikulturali Xjenza u Teknoloġija, programm li huwa prodott mill-istudenti tal-Advance ehm, tal-Advance Diploma li bħalissa qegħdin jistudjaw il-Media. Illum aħna ħa nkunu qegħdin nitkellmu fuq suġġett li pjuttost iqanqal ehm, naqra xettiku bejn in-nies għaliex ħankun qegħdin nitkellmu fuq l-insetti. Jiena ħankun l-ewwel waħda l-insetti beżawni naqra. Allura jiena interessata kif il-konverzazzjoni ħatkun qiegħda tinvolġa llum. Jiena llum miegħi fl-istudio sfiħdan ġewwa l-MK Sosta għandi lil Arnold Ciberras li huwa espert fil-kontroll tal-pesti u riċerkatur tal-insetti. L-ewwel ħaġa Merħba Arnold u grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Xtaqt insaqsi bħala l-ewwel mistoqsija tagħna. Hawn ħafna tipi ta' insetti fid-dinja li jgħixu madwarna u dan għaliex? Għaliex hija mistoqsija stramba għax l-insetti ilhom hawn qabilna u se jkunu hawn ħafna warajna. L-insetti huma L-iktar grupp ta' annimali li huma diversiċi, ivarjaw, u tista' tgħid 80 fil-mija ta' l-annimali kollha li jeżistu huma jew insetti jew invertebrati, meta qed ngħid invertebrati huma annimali li ma għandhomx Skaneetru. Aħna mal-kappa tal-insetti ħafna nies jaraw il-brimb, jaraw il-granċijiet, kull ħaġa li għandhom iktar minn saqajn, milli piedi u hekk, kulħadd jitfagħhom taħt l-insetti, però dawk imbagħad ma jaqgħux taħt l-insetti. Dawk jaqgħu gruppi oħra ta' invertebrati, dawk li jgħiduhom arachnidi, milli, u ismijiet oħra insomma. L-insetti li jagħmel dak li huwa insett huwa li jkollu ġismu maqsum fi tlieta u jkollu tliet pari saqajn. Insetti s'issa nafu li hawn iddukumentajna 'l fuq minn miljun speċi. L-idea qiegħda li hemm madwar ħames miljuni u probabilment anke jwasslu sa għaxar miljun speċi. Jiena bħalissa qed taffaxxinani li qed tgħid li eighty percent tal-animal kollha huma insetti u li S'issa skoprejtu dawn l-ammonti kbar ta' insetti. Għadna kemm missejna. Eżatt, u għadkom, qisu kif jgħid bl-Ingliż, the tip of the iceberg biss missejtu tal-insetti. Iżda jekk nieħdu l-kuntest lokali hawn Malta, naħseb l-insetti ta' hawn Malta jivvarjaw jekk nikkumparaw mad-dinja. Kull pajjiż għandu l-insetti tiegħu u għandu l-insetti li jaqsam ma' pajjiżi oħra. Sewwa, aħna peress li aħna gżira hawn ċertu dak li ngħidulu endemiżmu, jiġifieri speċi li jinstabu hawnhekk biss fid-dinja, allura għandna ċertu responsabilità li nipproteġuhom. Malta għandna 'l fuq minn għaxar telef speċi ddokumentati ta' annimali tal-art u nofs dawk huma insetti. E Jekk immorru oltre għandna 'l fuq minn 80 speċi li huma endemiċi, jiġifieri jinstabbu hawnhekk biss. Jew endemiċi jew sottoendemiċi, meta ngħidu sottoendemiċi pereżempju jkunu Malta u Sqallija biss. Però għandna ħafna endemiżmu hawn Malta, jiena ltqajt ma' hemm speċi endemiċi li huma frekwenti u tintaqa' magħhom alright, u hemm oħrajn li huma rari u qegħdin fil-periklu ta' estinzjoni. U dil-gżira, sintendi, peress li aħna kulħadd fuq xulxin, iktar irridu noqogħdu attenti li ma neqirduhomx. U dawn il-speċi endemiċi, in-nies hawn Malta jindunaw li huma speċi endemiċi, allura fil-fatt jekk pereżempju jiena ħa nara insa ġod dar tiegħi l-ewwel ħaġa li ħa naħseb hu irrid noqtlu. Dik hija mentalità ħażina. Dik hija mentalità bażwija u mentalità antika. Issa jien ġej mill-kamp tal-immaniġġar tal-pesti, ma ġejtx hawnhekk bħala ambjentalist hippie. Jiġifieri, u dħalt fil-kamp ta' l-immaniġġjar tal-pesti għax kont xbajt nisma' kull ħaġa, qabel ma jeżista l-Facebook jiġifieri, oqtol, għaffeġ, u daqshekk. Mingħajr biss aqqas nieħdu into consideration. Illum l-injoranza mhi skuża, għax illum għandek litteralment l-informazzjoni tad-dinja kollha qiegħda in the palm of your hand, sewwa? Illum jeżistu anke apps li tieħu ritratt u jekk ma jkunx, mhux ħa jasallek forsi sal-livell tal-ispeċi imma ħa jwasslek kważi x'inhu. U llum hemm esperti wkoll li jgħinuk online jew tista' bħalma ħafna nies jikkommunikaw miegħi kuljum biex niddentifikalhom ċertu speċi. Arnold, aħna issa ħanduru ħanaraw feature qasir u ħankomplu l-intervista tagħna wara dan il-filmat. Grazzi. Madwarna, lil hinn minn dak kollu li normalment ninnutaw, qed jiġri xi ħaġa straordinarja. Taħt saqajna u fl-arja ta' madwarna dinja sħiħa moħbija qiegħda taħdem kontinwament. L-insetti, l-iżgħar ċittadini tad-dinja, iżommu l-ħajja timxi b'modi li aħna qatt ma nagħtu kas. Biex tifhem dawn il-kreaturi żgħar, riċerkaturi bħal Prof David Mifsud jiddedikaw ħajjithom biex josservaw dak li l-bqija minna jinjoraw. L-insetti jagħmlu aktar minn nofs tas-speċi li nafu fuq din il-pjaneta. Meta inti tistudjhom inti tkun qed tistudja kif taħdem id-dinja. Dawn idakkru l-għelejjel tagħna jirriċiklaw in-nutrijenti jikkontrollaw il-pesti u jżommu l-ekosistemi bilanċi b'modi li dan l-aħħar bdejna nifhmu. Mingħajr l-insetti, il-katina tal-ikel tinkiser. Huma l-inġiniera, riċiklaturi, dawk li jieħdu ħsieb il-pjaneta. F'metru kwadru wieħed biss ta' abitat, ix-xjentisti jista' jsibu għexieren ta' speċi, nemel, ħanfus, naħal, Żgħażagħ ċkejknin, kull wieħed b'rwol fil-komunità tiegħu. Taħseb li qed tħares lejn spazju vojt, sakemm tibda tagħti każ u mbagħad tirrealizza li huwa mimli ħajja. Meta jidhru mill-viċin l-insetti jkxfu dettall tal-għaġeb, għajnejn komposti bħal mużajk, ġwienaħ irqaq minn karta iżda b'saħħithom biżżejjed biex iġorruhom il-mili. Iktar ma tiżżumi għal ġewwa, iktar isiru inkredibbli. L-istrutturi tagħhom huma bħal mikroinġenerija naturali. Iżda din id-dinja kumplessa tinsab taħt pressjoni. Madwar il-pjaneta l-popolazzjonijiet tal-insetti qed jonqsu. It-telf tal-abitat, it-temperaturi li qed jolow u l-użu tal-kimiċi qed iwasslu għal tnaqqis f'ħafna speċi. Jekk l-insetti jisparixxu, il-konsegwenzi jkunu katastrofiċi. U għalhekk li l-istudju tagħhom u l-protezzjoni tagħhom huwa aktar urġenti minn qatt qabel. Madana kollu hemm tama. Fil-komunitajiet kollha, in-nies qed jirristawraw l-abitat, iħawlu l-fjuri indiġeni u jnaqqsu l-pestiċidi, kif ukoll joħolqu spazji fejn l-insetti jistgħu jerġgħu lura. Agħti l-insetti post fejn jgħixu u jerġgħu lura għall-ħajja. jista' jkunu żgħar iżda l-impatt tagħhom huwa immens. Billi nifhmu l-insetti nibdew nifhmu l-pjaneta tagħna u kemm il-futur tagħna huwa marbut ma' tagħhom. Merħba lura fl-istudio fi ħdan l-MCAS Mosta. Arnold, ħa nkun onesta miegħek, aħna ehm, waqt li konna din nagħmlu riċerka tagħna fuqek, indunajna li inti skoprejt speċi ta' għamal. Tessa jiena ndunajt li dik l-ispeċi li skoprejt Qiegħda fuq it-t-shirt tiegħek. Waħda minnhom. Waħda minnhom. Waħda minnhom. Ehm, bħala riċerkatur, bħalma għaw riċerkaturi oħra lokali, eh, dan inti meta tkun qed tistudja l-insetti, xi kultant tkun fortunat li tinduna li ssib speċi ġodda. Issa daw jista' jkun speċi li kienu għaw u ħadd manduna xi raġuni jew oħra, jew il-klassifikazzjoni tagħhom inbidlet, jista' jkunu speċi sfortunatament aljeni li ġew introdotti riċenti u fil-kamp tax-xogħol tiegħi Nintaqa' ħafna magħhom, jiġifieri dejjem ġejjin. Però nieħu pjaċir jien mhux meta niskopri xi speċi ġdida aljena, jiġifieri introdotta, għax dik ikollha impatt ekoloġiku, meta tiskopri li taħt wiċċek stess ikun hemm speċi endemiċi. U speċi endemiċi li huma ta' benefiċċju għax huma tal-pajjiż u adattati għal hawn huma parti integrali mill-ekosistema, jiġifieri għandna bżonnhom. Qegħdin jekk aħna neħħuha mill-ekosistema probabbli ħa tikkollassa xi biċċa mill-ekosistema. U kif eżatt jgħin fl-ekosistema, pereżempju? Mela, ħa nagħti eżempju, mill-ħafna nsetti li ddokumentajt u hemm minnhom endemiċi, inti rajt dil-wirdiena żgħira. Mal-kelma wirdiena, in-nies iktar jinġibdu, mhux qed nitkellem fuq farfet jew ħanfusa, però din hija wirdiena żgħira daqs dufrejja iż-żgħir, li tgħix ċertu ambjenti partikolari u litteralment xogħolha huwa cleaner tal-annimali l-oħra. Mela hemm tip ta' ambjent magħmul b'dal-ħxejjex u l-insetti l-oħra jieklu minn dal-ħxejjex, jagħmlu jagħmlu l-ħmieġ tagħhom, etsetera. Di tkompli tiddekomponi dak il-ħmieġ u tnaddaf dik il-pjanta, allura qed tnaddaf dik il-pjanta qed tgħin lill-pjanta tagħmel iktar dak li ngħidulu photosynthesis li litteralment qed tieħu l-enerġija mix-xemx, kieku tkun maħmuġa bil-ħmieġ tbati iktar u qed tagħmel iktar dekompożizzjoni tal-ħmix tagħhom biex awtomatikament qed jispiċċa kompost u fertilizer. Jiġifieri ara kemm huwa parti importanti. Inti immaġina hawnhekk ma jkunx hawn min jieħu ħsieb dal-post, jikkollassa, ġifieri n-nies li jieħdu ħsiebha huma importanti daqs il-headmaster, Jekk mhux iktar xi kultant. Isu pjuttost l-insetti huma l-bażi tad-dinja tagħna. Eżatt. U jekk pereżempju. Il-katina. Eżatt, u pereżempju jekk aħras qatt l-insetti ma kinux il-bażi ta' din id-dinja, kieku l-ekosistema tagħna kif setgħet tkun differenti jew agħar? Mela, kieku qatt ma eżistew l-insetti, min jaf? Kieku kieku. Però, jekk l-insetti jinqerdu llum, Tmien ġimgħat għandna ħajja. Kulħadd. Daqshekk huma integrali. Jekk inqert il-bniedem, mhm. tieħu r-ruħ id-dinja. Litteralment tieħu r-ruħ. Eh, però l-bniedem għandu tendenza jikklassifika xogħol tajb u ħażin kemm hu sabiħ. Mhm, skont l-apparenza, per eżempju. Skont l-apparenza. Aħna pala bnedmin jekk naraw farfet ma noqtluħx iżda jekk naraw wirdira ma l-ewwel noqtluha. Issa, hemm firfet li jagħmlu l-ġid Hemm friefet, fil-verità kull annimal jagħmel ġid, jagħmel ħsara meta niżbilanċjawh. Jiġifieri pereżempju inti jekk għandek għalqa kollha pjanti differenti, hemm ma jsirx ħsara, imma jekk inti tagħmel għalqa kollha kaboċċi u l-farfet tal-kaboċċi sab għalqa kollha kaboċċi, se jagħmel festa minnha u awtomatikament se jiġi pest. L-iżbilanċ, kull annimal fid-dinja, inkluż il-wirdien, ġrieden u dawn l-affarijiet kollha li huma well-known pests, fl-ambjent naturali tagħhom ma jagħmlux ħsara, il-mod li aħna ċaqlaqnihom, ġibnihom mill-Ażja, mill-Afrika u da. Dawk li kienu opportunistiċi żdiedu magħna, daħlu fid-djar tagħna u narawhom bħala nuisance, li huma pest. Però l-iżbilanċ oriġinarjament ikun għamlu l-bniedem. U mbagħad. Arnold, Inti semmejt li inti wkoll taħdem fil-pest control. Issa ġej is-sajf u ħa nibdew naraw aktar żieda ta' hornets għax huma jħobbu din il-klima tal-isħana. Inti x'tappella lill-pubbliku jekk huma jsibu dawn il-hornets fid-djar tagħhom? Mela, filwaqt li l-aħjar dejjem taħdem bil-professjonal, fl-opinjoni tiegħi, però minn hawn u minn hemm jekk għandek problema ta' wirdien ġo kamra m'intix qiegħed periklu għal saħħtek. għandek bżonn tieħu ħsiebha. Fil-każ tal-ħornies li semmejthom, il-bgħal taż-żunżan, hawnhekk nappella li żgur taħdem b'nies professjonali għax huwa insett perikoluż. Jien ma nużax il-kelma kattiv, ħażin, dak ma teżistix. Tant huwa insett territorjali li jipproteġi l-bejta tiegħu li se jiddefendiha. U jekk inti tmur biex tneħħilu għax ikun qiegħed f'post li huwa ta' periklu, jew qed idajqek għal ħafna raġunijiet li vera għax tista' tagħmel barbecue u affarijiet la. Jew bl-iskart qed ngħinuhom u ħafna dejjem tort tagħna, jiġri li jiġri, żommha ġo moħħok dik. Anke l-affarijiet li żviluppajnilhom. Hemmhekk ngħidlek aħdem b'nies professjonali li jkunu preparati għal dawn l-affarijiet għax hawn min waġġa' bihom, hawn min spiċċa l-isptar, jew wieħed minnhom. Imma jiena nidħol għalija l-ħaġa. Però, imma, però, jekk ikollok ċertu kundizzjonijiet, tkun għadek żgħir jew anzjan, jista' jkun li ma tiflaħx għall-kedda li jtuk u t-tingiża tagħhom hi mhix pjaċevoli. Grazzi Arnold talli llum ġejt hawnhekk titkellem magħna fuq l-insetti u nista' ngħidlek li wara din l-intervista jiena ħa nisibha darbtejn qabel ma ma ma noqtol insett għax issa naf li huwa jagħmel